Ӕнустарфӕй ӕрхӕцӕнӕм сты фыдӕлты куырыхон ӕмбисӕндтӕ хӕхты тыххӕй. Арвдӕр хӕхтыл ӕнцайы. Хӕхтӕ нӕ удлӕууӕнтӕ сты. Хӕхтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр сты. хӕхтӕ зӕдбадӕнтӕ сты, зӕгъгӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, зӕххы къори алы кӕрӕтты бирӕ ис бӕрзонд, фидыцджын хӕххон бӕстӕтӕ. Фӕлӕ уыдоны хсӕн хицӕн бынат ахсынц Гималайы, Алтайы ӕмӕ Кавказы хӕхтӕ. Уыдон сты табуйаг зӕххытӕ, ӕнусон бӕрзӕндтӕ, Хуыцауӕй лӕвӕрд сусӕг зонындзинӕдтӕ хъахъхъӕд кӕм цыдысты, ахӕм бынӕттӕ. Кавказы тӕккӕ астӕу кӕддӕр ӕрцардысты фыццаг ариаг, арвиаг ирон адӕм. Ӕмӕ сын Хуыцау цалӕмыты ӕрвон тых радта. Уый ирд сӕуӕхсидау срухс кодта дуне, ахъардта ацы уаз бынӕтты ӕмӕ сӕ байдзаг кодта йӕ сусӕг хъомысӕй. Ирыстоны алы кӕмтты, бӕрзонд хӕхты цъуппытӕ Абон дӕр исынц уӕлӕрвтӕй ӕгӕрон тыхтӕ. Минӕй фылдӕр рагон куывддон бынӕттӕм ӕнусты дӕргъы хӕццӕ кӕны уӕлӕрвтӕй ӕрвон цӕрджыты алӕмӕты хъомыс.
Нӕ ирондзинад уымӕй ӕндӕргъуызон у иннӕ адӕмты динтӕ ӕмӕ хабӕрттӕимӕ ма нӕ ирондзинад чи у, уый у уӕлӕрвтимӕ кӕддӕриддӕр баст. Зӕххыл нӕ кувӕндӕттӕ, нӕ кувӕндӕтты цы тых уыди, уыдӕттӕ иууылдӕр дӕр зыдтой, рагзаманты нӕ кувӕндӕтты тыхӕй пайда кодтой, цӕмӕй рынчыны дзӕбӕх кӕной, цӕмӕй сӕ хъуыддӕгтӕ рӕстмӕ цӕуой, йӕ уыдӕтты тыххӕй иууылдӕр дӕр уомӕ тырныдтой нӕ адӕм кӕддӕриддӕр мӕ уомӕй иннӕ адӕмти хсӕн ӕндӕргъузон уыдысты. Ирон адӕймагӕн ӕцӕг ирондзинад кӕмӕ ис, стӕй ирон ӕгъдӕуттӕмӕ ирон фарн чи хӕссы, уыцы адӕймагӕн йӕ туджы мидӕг, йӕ риу мидӕг йӕ зӕрдӕ дӕр ӕндӕргъузон кусы. уый галиудзинад никӕд скӕндзӕни, уый ныхмӕ никӕд рацӕудзӕн. Комкоммӕ ӕргом ныхас, ӕргом зӕрдӕдзинад, ӕргом хабар, уый кӕддӕриддӕр иууыл архайдтой нӕ фыдӕлтӕ дӕр, стӕй ирондзинад кӕмӕ баззади, уыдон. Ирон лӕг чи у, уый искӕй зондмӕ куы байхъуыстаид, уӕддӕр ыл йӕхӕдӕг ахъуыды кодтаид, мӕнӕ мӕ чидӕр ардау, цыдӕр галиудзинадыл, йӕ хорздзинадыл, мӕ йыл йӕхӕдӕг йӕхи сӕрӕй хъуамӕ ахъуыды кодтаид. Йе алы бон кувгӕ, зӕгӕ, уыйбӕрц бӕрӕгбӕттӕ ӕмӕ уыйбӕрц дзуӕрттӕ цӕмӕн хъӕуы, зӕгӕ, нӕ уый цӕй тыххӕй уыди? Ер мӕнӕ иннӕ динти мидӕг куд кӕсай, уӕд вӕййи кӕмдӕр Рождествотӕмӕ, ӕндӕртӕмӕ ӕхицӕн иуиадыл афӕдзӕй-афӕдзмӕ зӕгӕ. Махмӕ та уый тыххӕй уыдимӕ бирӕ тыхтимӕ баст уыдыстӕм, бирӕ уӕларвон тыхтӕ чи сты, уыдонимӕ бирӕтимӕ баст уыдыстӕм, стӕй ер дӕр стӕм, хицау сын нӕй ӕндӕр. Махосы тыхтӕ чи сты, уыдонӕй алы бон дӕр кодтой цыдӕр пайда, кӕмдӕр цыдӕр сын ӕххуыс кодта, кӕмдӕр сын цыдӕр ӕххуыс кодта. Мӕ йӕ уый тыххӕй йӕ кодтой уыцы бӕрӕгбӕттӕ. Стӕй бӕрӕгбӕттӕ чи сты, уыдон дӕр кӕс-ма куыд кондыдысты. Зӕгъӕм, мӕнӕ Хетӕджы Уастырджийы куывд, уӕлӕ Ныхас Уастырджийы куывдортӕ, Рекомы куывдортӕ, Тыбау Уациллайы куывдортӕ, Дзывгъисы Уастырджийы куывд. Алы кӕмтты уыдысты, цӕмӕй се ппӕт иууылдӕр иумӕ ма кувой, уый тыххӕй алы кӕмттдӕр уыди цавӕрдӕр сӕрмагонд кувӕндон. Мӕ уыцы сӕрмагонд кувӕндонмӕ иу адӕмы къорд куывтой гъомӕ, ӕмӕ ӕппӕты адӕмӕн дӕр ӕххуыс кодта хордыгӕй. Иннӕ хатт та иннӕтӕ куывтой, ын дӕр иу рӕстӕгыл се ппӕт дӕр куывтой, куы куывтаиккой, уӕд кусгӕ та ма кӕд кодтаиккой. Фӕлӕ афтӕ дихтӕгонд уыдысты, мӕ зыдтой уыцы тыхтӕм кӕддых курын хъӕуы мӕ сын цы гӕнын хъӕуы, хӕуи, хӕуи тыххӕй бирӕ сты. Уӕртӕ Индимӕ куы ркӕсӕм, уӕд Индийы тынг бирӕ, алкӕмӕн дӕр, дам, хицӕн зӕдизӕг афтӕ фӕзӕгъынц йӕ Индийы. Мах Индийӕ куы рбацыдыстӕм Индийӕ, уӕд уыцы зонддзинӕдтӕ дӕр уырдыгӕй немӕ ӕрбахастам ардӕмыты, уый уӕртӕ тынг раджы заманты, ардыгӕй уырдӕм дӕр, уӕртӕ Тибетмӕ дӕр, уӕртӕ Алтаймӕ дӕр. уӕртӕ ӕнӕхъӕн Европӕйы мидӕг, Африкӕйы, уоцы рӕтты иууылдӕр. Мӕ уыдӕттӕ тынг стыр хабӕрттӕ сты. Фыццаг уыдис иунӕг зонддзинӕдтӕ, Хуыцау мӕ зӕххы зонддзинӕдтӕ. Фӕлӕ сӕ уже уый фӕстӕ куы адихтӕ кодтой, мӕнӕ мӕнӕ кӕй фӕзӕгъынц, посредниктӕ Хуыцауӕй зӕххы адӕмы хсӕн куы фӕзынди, Йӕ уӕд галиугӕнгӕ ацыдысты. Ӕппӕт зӕххы къорийӕн ирд ирон адӕмӕн цы гъдау уыдис, мӕ куыд хъуамӕ цӕройджаг уый ӕппӕт зӕххон къорийы адӕмӕн уыди лӕвӕрд.
Дард незаманты сыгъдӕгзӕрдӕ рӕстаг адӕмӕн лӕвӕрд уыдысты уӕрӕх фадӕттӕ ӕмӕ гӕнӕнтӕ дун-дунейы закъӕттӕй пайда кӕнынмӕ. Афтӕ, гуыппырсар Нартӕн сӕ бон уыдис цӕсты фӕныкъуылдмӕ фестын, Дӕлзӕххы бысентӕм, фурды бын Донбеттыртӕм, уӕлӕрвты хуры кӕнӕ куырдалӕгоны кӕрты. Нарты бон уыдис хъуыдыйы хъомысӕй аразын галуантӕ. Фӕстӕмӕ ног фестын кӕнын зӕронд лӕджы, цӕрӕгойты взагыл дзурын ӕмӕ ма бирӕ ӕндӕр хабӕрттӕ кӕнын. Хуыцауӕй лӕвӕрд зонындзинӕдтӕ кӕддӕр уыдысты зындгонд бирӕ рагон адӕмтӕн. Сӕ иу хай фыст ӕрцыдис индиаг ӕмӕ славянаг ведӕты, кӕцыдӕртӕ дӕлгоммӕ ныхасы хуызы ӕмбӕхст ӕрцыдысты алы адӕмты, аргъӕутты, таурӕгъты ӕмӕ ӕмбисӕндты.
Фӕстаг дыууӕ мин азы мӕрдӕджы уӕд зӕххыхгӕд ӕрцыди Уӕларвмӕ цӕуыны бар нал уыди, уый тыххӕй ма адӕм галиу ми куы кодтой, уӕд зӕххы сӕхгӕдта куполӕйӕ сау, ӕмӕ дзы уӕларвмӕ цӕуыны бар нал уыдис, стӕй ныхер дӕр нӕй. Мӕнӕ космосмӕ тӕхӕмзӕгӕ уыдон ницы сты, уыдон ӕртӕккӕ мӕнӕ хӕрӕгордонӕй къаддӕр цӕуынц зӕг, афтӕ зӕгъӕн и, ӕртӕккӕ кӕй уадзынц, уый. Уыдонмӕ цы уыди Хуыцауы рдыгӕй ӕмӕ уыцы стыр цивилизацийӕ, уӕле лӕвӕрд уыдон цалдӕр секундмӕ уыдысты иу ӕндӕр ран дӕр сӕ бон уыдис ӕнде бирӕтӕм кӕнын. Фӕлӕ уыцы галиудзинад чи у, уый куы райстой адӕм, куы сгалиу сты дӕлимоны руаджы, уӕд сӕ сӕхгӕдта ӕмӕ дӕлимонӕн лӕвӕрд ӕрцыди мӕнӕ дын дыууӕ мин азы мӕрдӕг, ӕмӕ дӕ уӕдмӕ дӕ цыфӕнды мӕ дын асайын чи бакома, уыдон асай, чи нӕ бакома, уыдон та баззайдзысты зӕххыл, мӕ арв куы байгом кӕнон, уӕд чи бакома зӕххыл, уыдон цӕрдзысты мӕ зӕххыл дзӕнӕт араздзынӕн, зӕгъгӕ.
Куыд дзурынц, афтӕмӕй фӕстаг дыууӕ-ӕртӕ мин азы дӕргъы зӕххон адӕймаджы цард уыдис йӕ уды стыр фӕлварӕн дуг. Уымӕн ӕмӕ зӕххыл ӕлдариуӕг кодта дӕлимонты паддзах. Адӕймагӕн та уыдис лӕвӕрд бар ӕвзарынӕн, хорз ӕмӕ ӕвзӕр, раст ӕмӕ зылынц сты уымӕн. Бирӕ адӕмты ӕмбисӕндтӕ дзурынц, адӕймагӕн, дам, йӕ рахиз уӕхскыл йӕ зӕды хай бады, йӕ галиу уӕхскыл та йӕ хӕйрӕджы хай, зӕгъгӕ. Ӕмӕ кӕцымӕ дзы хъуса, уый лӕг ӕвзары йӕхӕдӕг. Фӕлӕ дӕлимонтӕ алы бон, алы хъуыддагӕй сайынц лӕджы ӕмӕ йӕ сӕхи дунемӕ ласынц. Уыимӕ ацы зын фӕлварӕн дуджы ирон адӕмӕн та сӕ рагфыдӕлтӕ ныууагътой ӕххуысӕн ӕвӕджиау раст фӕндагамонджытӕ, ирон ӕгъдӕуттӕ. Уыдонмӕ гӕсгӕ цӕргӕйӕ, адӕймагӕн ӕнтысы сыгъдӕгӕй бахъахъхъӕнын йӕ цӕсгом Хуыцауы раз. Ирон ӕхсӕнады цард хӕхбӕсты уыдис ӕнгом, аив ӕмӕ уӕздан. Алцыдӕр дзы уыдис хъуыдыгонд. Алцӕмӕн дӕр уыдис йӕхи бынат, йӕхи ӕгъдау. Уымӕ гӕсгӕ ирон адӕмӕн ӕнтысти фыдӕлты зынаргъ хӕзнатӕ хъахъхъӕнын, дӕттын сӕ фыдӕй-фыртмӕ, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Уыцы миназон ӕгъдӕуттӕ хӕлын райдыдтой иводы носы ӕвдайӕм азты фӕстӕ. Адӕм хӕхбӕстӕй лидзын куы байдыдтой, уӕд. Фӕлӕ ма уӕддӕр абон дӕр, кӕд ног фӕлтӕртӕм раздӕрау фадат нал ис ныхасы кӕнӕ фынджы уӕлхъус бадӕг кадджын хистӕрты фарны ӕвӕрӕнтӕй сӕ фаг райсын, уӕддӕр нӕ фӕсивӕдмӕ ис тырнындзинад рагон ӕгъдӕуттӕ зонынмӕ. уымӕн ӕмӕ абон уыдонӕй бирӕтӕ ӕмбарынц, ирон гъдӕуттӕ хуымӕтӕг традицитӕ кӕй не сты, фӕлӕ кӕй сты символты хуызы нын фыдӕлтӕ цы арф мидисджын куырыхон зонындзинӕдтӕ ныууагътой, уыдон. Ӕмӕ уый тыххӕй зӕрдӕргъӕвд лӕппутӕ бацагурынц ирон гъдӕуттӕ йӕ зӕрдӕйы чиныгау фыстӕй чи дары, ахӕм хистӕрты.
Анатоли, мӕнӕ нӕ фӕнджыгъдау, махӕн нӕ фыдӕлтӕй баззади, лӕгӕн йӕхи дарӕн куыд хъӕуы. Ӕфсармӕй йӕ карз нозт, нуазӕн хъӕуы ӕви нӕ акувын зӕдтӕн, дауджытӕн, уыдӕттӕ нын радзурдта хорзӕхӕй. Фӕнджыгъдау
ирон адӕммӕ кӕддӕриддӕр уый уыди, ӕнӕхъӕн мӕнӕ институт нӕ, фӕлӕ академи зыгӕ афтӕ уыди. ирон фынджы ӕгъдау чи у, уый мӕнӕ баназын ӕмӕ бахӕрын ӕмӕ дӕхи бафсӕдай зӕгӕ ууыл нӕ уыди. Ироны фынджы ӕгъдау уыди кӕддӕриддӕр адӕймагӕй адӕймагмӕ цы фарн лӕвӕрд цӕуы, цы зонддзинад лӕвӕрд цӕуы, хойы, хойы тыххӕй уыдис. Ӕмӕ ирон фынгӕн йӕ ӕвӕрд дӕр уымӕн уыдис, афтӕ уӕлейы хистӕр развӕрдтой, ӕвӕрынц сӕр бӕрзӕй, стӕй иннӕ хӕйттӕ физонӕг, вазыг, уыдонӕй кодтой кувгӕ. ӕма уомӕй гӕсгӕ мӕ дарддӕр куд ӕмбӕлай, афтӕ мӕ хистӕр цы зӕгъа, цы скува, е уыдон амен зӕгъой, иннӕтӕ дӕр кӕстӕртӕ кӕрӕй-кӕронмӕ куд ӕмбӕлай, афтӕ. Мӕ ирон фынджы бадт уомӕй ӕндӕргъузон уыди. Стӕй хиуыл хӕцындзинад, фыдхӕрд хъуамӕ ма бакӕнай, фыднызт хъуамӕ ма бакӕнай. Фынджы уӕлхъус-иу хистӕртӕ чи сты, уыдон цыдӕр таурӕгъ дӕр радзырдтой, цӕуылдӕр дӕр кӕстӕртӕй ахуыр кодтой, дзырдтой, нӕ уырдыглӕууӕг чи у, уый дӕр сӕм хъуыста ӕмӕ йӕ ӕвмӕ гӕсгӕ ахуыр кодтой. Афтӕ у. Йӕ цины фынг ӕмӕ зианы фынг уыдон цӕмӕй кӕрӕдзийӕ иппӕрс кодтой. Цины фынджы мидӕг йӕ ӕвӕрд у ӕндӕргъуызон. Цины фынджы мидӕг хистӕр бады фынгӕн йӕ уӕллаг кӕрон хурыскӕсӕнырдӕм. Дыккаг хистӕр бады рахизы рдыгӕй, ӕртыккаг бады галиуы рдыгӕй. Йӕ зианы фынджы мидӕг та уӕлӕрдыгӕй хъуамӕ нуртӕккӕ куыд бадынц, афтӕ ма бадиккой, фӕлӕ бада хъуамӕ хистӕр чи у, уый рахизы рдыгӕй фарс, фынгӕн хурыскӕсӕны рдӕм, мыггагӕй чи у, уый та йӕ тӕккӕ комкоммӕ хъуамӕ бада. Уый дыккаг хистӕр, дыккаг хистӕр, дыууӕ хистӕры дзы ис. фынджы зианы фынджы уӕлхъус хӕлар дӕр дыууӕ чъирийы кӕнынц. Гаджидау дӕр дыууӕ нуазӕнӕй дӕттынц афтӕ. Йӕ дӕллаг фарс чи бады, уыдон та уже уазджытӕй цӕуынц афтӕ. Йӕ зианджын чи у, уый куы рацӕуа арфӕгӕнынмӕ адӕммӕ, уӕд хъуамӕ мӕнӕ ӕртӕккӕ хистӕр кӕцырдыгӕй фӕбады, уым уӕлӕрдыгӕй лӕууа ӕмӕ арфӕ уырдыгӕй ракӕна.

Ам уӕлей нӕ бадти, мӕ уомӕн афтӕ баззади. Афтӕ, стӕй зианы фынджы уӕлхъус, зианы фынг ӕвӕрд дӕр афтӕ у, сӕр чи у, уый лӕууы галиу рдыгӕй, бӕрзӕ чи у, уый та рахизырдыгӕй. Цин хабары та ӕндӕргъуызон. Фынгы ӕвӕрдмӕ гӕсгӕ, науӕд исчи куы рбацӕуа фынгмӕ чи нӕ зоны, уый йӕ хъуамӕ уза ӕмбара, цавӕр фынгмӕ бахаудта, уый, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕхи хъуамӕ дара ӕмӕ арфӕ ракӕнын хъӕуы, кувын хъӕуы, цы хъӕуы, уый гаджидау рауадзын хъӕуы, тӕф фӕзакӕн хъӕуы, уый хъуамӕ зона, гъомӕй. Карз нозтӕй никӕд ӕмбӕлди кувын, уый тыххӕй дзурын дӕр нӕ хъӕуы. карз нозтӕй ӕрмӕстдӕр мӕнӕ дӕлимон тыхсӕвзагӕй у куы уыди, еуӕд сын сӕ ном ардтой Гьомӕй, ӕмӕ йын аходгӕ дзы нӕ кодтой, фӕлӕ йын-иу хӕдӕг уӕ хойрагӕй саходуджӕг ӕмӕ йуӕй къӕсӕрӕй дӕр ракалдтой, афтӕ дӕр уыдис. Мӕнӕ зианы мидӕг уӕд арахъхъӕй-иу загътой цалдӕр гаджидауы, афтӕ уый уыди, фӕлӕ фыднызт нӕ уым дӕр. Зианы мидӕг цыппар гаджидау уомӕй фулдӕр нӕ кодтой. Ӕрцӕугӕ адӕм сбадынц фӕлгоы хъус ӕмӕ сӕ къухтӕ боткӕйӕ хсынц. Рухс нӕма загътой, нӕма йын ныхӕвар кодтой, уый раст у?
Уый раст никӕд у, ӕппындӕр дӕр. Мӕнӕ кувгӕйӕ, уал зӕгъӕм, кувынӕн цы нывонда кӕнынц, уымӕй ӕнӕ скувгӕйӕ бахӕрын уый раст нӕу. Цалынмӕ дӕр иттӕг скувой, йӕ ныххӕлар кӕной зианы мидӕг, уӕдмӕ ӕвналӕн нӕй уыцы хорыскондмӕ. Хъаймӕ уый нымад у кувӕггагыл, уыимӕ зӕдтӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсынц, йе та йӕм мӕрдтырдыгӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсынц хӕларгӕнинагмӕ, ӕмӕ йӕм ды ужӕ сахуысттай, уӕд уыдоны ӕлгъыст чи у, уыдоны, мӕнӕ уырыссагау, проклятий, уый дӕхимӕ исыс, ӕмӕ йӕ макӕ, уой. Хӕларгӕнгӕйӕ афтӕ фӕзӕгъынц, фынгыл цы ис, мӕнӕ, фӕудон, мах раз куыд сты, Дӕ раздӕр афтӕ куы дой, зымӕг дын сӕлгӕ ма кӕнын, сырдтӕ ӕмбийгӕ зӕгӕ афтӕ фӕзӕгъынц, дӕ разы куы дой зӕгӕ афтӕ. Мӕ уыдоны уыимӕ ирвитынц, ӕнӕуынгӕ дуне чи у, уый сын уызӕ сӕ дыккаг хай чи у, уый хӕссы уырдӕм. Ам баззайы материалон ӕгъдау, фӕлӕ иннӕтӕ ахӕссы уырдӕм. Охӕн форстой сир, гъойдогмӕ форстонӕу, фӕлӕ мӕнӕ бирӕ адӕмы, цӕмӕй мӕнӕ гыццыл сывӕллон дӕр, стырдӕр мӕ цыфӕнды кары дӕр уӕд дӕ ком цӕмӕй Хуыцаумӕ сыхъӕуы сарахдзӕн, дӕумӕ гӕсгӕ? Дӕ ныхас цӕмӕй хъуыса Хуыцаумӕ? Раст, раст. Дӕ ныхас цӕмӕй Хуыцаумӕ хъуыса, уый тыххӕй Батырадзӕй хъуамӕ уай дӕ зӕрдӕйы мидӕг дӕ хъуыдыты мидӕг сыгъдӕгдзинад. Сыгъдӕгдзинад куы нӕ уа дӕ хъуыдыты мидӕг, дӕ зӕрдӕйы мидӕг, дӕ миты мидӕг, Уӕд дӕ ныхас чи у, уый иннӕрдӕм хъуысы, дӕлӕрдӕм, дӕлимонырдӕм, афтӕ у хабар, маднӕ уый та аразы ӕндӕргъуызон. Фӕлӕ сыгъдӕг адӕймаг цӕмӕн куывтой? Фыццаг заманы мӕнӕ скуывта дзуары лӕггадгӕнӕг, науӕд дзуары лӕг, науӕд ӕндӕр исчиимӕ сдзӕбӕх ис, науӕд ӕндӕр удизӕг, уый тыххӕй мӕ уыдысты сыгъдӕг адӕм. галиудзинад сӕ зӕрдӕйы нӕ уыди, ӕвзӕрдзинад сӕ зӕрдӕйы нӕ уыди, стыр хъӕздыгдзинӕдтӕм нӕ бӕллыдысты, бӕллыдысты ӕрмӕстдӕр сӕ фӕллойӕ, куыд ӕмбӕлы, афтӕмӕй бакувой Хуыцаумӕ, цы бакуыстой омӕй, мӕ сыгъдӕгӕй, зӕгъгӕ, афтӕ. Мӕ хомӕ бӕллын хъӕуы ирон адӕймагӕн йӕ зӕрдӕйы дӕ бон размӕ куыд загътон, йӕ зӕрдӕйы мидӕгӕй йӕ хуылфы цы туг судзы мӕ йӕ уый хъуамӕ афтӕ сыгъдӕг уа. Мӕ уод уоцы сыгъдӕгдзинад чи у, уыимӕ йӕ ныхас хъуысы уӕларвмӕ дӕр. Нӕхицӕй аразгӕ бирӕ у. Нӕхӕдӕг куыд аразӕм, нӕ хъуыддаг дарддӕр дӕр афтӕ цӕудзӕнис, нӕ цард чи у, уый. Мах, Ирыстоны мидӕгӕм, ӕйбӕрц фосы ргӕвдӕм тынг бирӕ. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, кӕд зӕххы къорийыл исчи дзӕнӕты бынат уыдоид, Ирыстоны уыдоид, фӕлӕ афтӕ нӕу.

Уыцы нывондӕн йӕ къубал бабастой иу къӕбӕл ӕмӕ уыцы къӕбӕл чи у, уый алыгъуызӕттӕ уыди, цы куывдӕн у, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ йӕ уымӕ гӕсгӕ нывонд чи у, уый афӕдзӕй-афӕдзмӕ хастой. Цӕмӕн ӕй афтӕ хастой? Уыцы нывонд чи у, уый цӕттӕ кодтой Хуыцаумӕ ӕрвитын, йӕ уд. Йӕ уд чи у, уый ацӕуа хъуамӕ Хуыцаумӕ ӕмӕ цӕмӕй тыхсын, сӕ адӕм йӕ уый йын йӕ уыцы ран ӕрхӕсса. Куыд минӕваров? Куыд минӕварзаг афтӕ, нывонд. Ӕндӕр мӕнӕ дзидза йӕ бахӕрам зӕгы, уый тыххӕй нӕ уыди. Гъер мӕнӕ кӕй зӕгъыс, бирӕ фосы ргӕвдынц, зӕгы, уый хӕрынӕн кӕй ргӕвдынц, уый хӕрынӕн у, фӕлӕ уыдон се ппӕт кувынӕн, зӕгы, зӕгъӕн нӕй, фӕлтау ӕртӕ чъири скӕ Дамысайнаг ӕмӕ ӕнӕ фыдызгъӕлӕй куы бахӕссай де ртӕ чъири дзуармӕ куы скувай, уӕд уый дӕр раст у. Обязательно фыдызгъӕл дзы нӕ хъӕуы. Фыдызгъӕл уимӕ нӕ бахӕрынӕн ӕндӕр хабарӕн. Дӕ хӕдзары кӕд хӕрзудӕй бакӕн, фӕлӕ нывонд чи у, та нывонд у. Мӕ нывонд-иу уыдис ӕрмӕстдӕр, цӕмӕй Хуыцаумӕ скувоимӕ йын цӕмӕй йӕ уд ӕрвитой зӕгӕуой. йӕ райдианӕй куыд уыди, нывонд скодтой, хӕлттӕ сыппӕрстой мӕ цы род уа, йӕ гал уа, кӕмдӕр хъӕуы мидӕг йӕ хал схаудта, мӕ кӕд иу хуым кодта, не уӕддӕр иуӕй сӕгъд кодтой, йӕ хал схаудта, нывонд у изӕгӕ. Мӕ все уӕдӕй фӕстӕмӕ йын йӕ къубал бабастой къӕбӕл, мӕ афӕдзы дӕргъы цӕуы хъомимӕ дӕр. Буз хастӕй кодтой?
Уӕлдай буз хастӕй кодтой, хъӕргӕнӕн нӕй,

артмӕ бадардтой, ме фӕстӕмӕ йӕ гуырыл баиу кодтой, артмӕ бадарын уый та уый тыххӕй, ома дӕлимон чи у, уый артӕй тӕрсгӕ кӕнынмӕ дзы мацы галиудзинад арвита Хуыцаумӕ, зӕгой уыцы нысанӕн.
Сыгъдӕгдзинад дӕтты. О, сыгъдӕгдзинад артмӕ йӕ тыххӕй дардтой. Мӕ йӕ уый адыл куы арвитой, нывонд акодтой, зӕгӕ, уӕд цалынмӕ йӕ цӕттӕ кӕной, уӕдмӕ уд, йе рфыдӕлтӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ удӕй тагъддӕрдӕм ницы цӕуы арвы талынгты. Мӕ уд чи у, уый ацӕуы Хуыцаумӕ, мӕ Хуыцауы разы рывӕры, цы хъуаг сты адӕм, цы дзы курынц, уый. Мӕхи уыцы хъуыддагимӕ, уыцы уд чи у, уый цалынмӕ кувгӕ скӕнынц, уӕдмӕ узӕ фӕстӕмӕ ӕрыздӕхынмӕ. Кувӕг лӕг узӕ куы скувын, йӕ Кувинаг хӕйттӕй нивонд ан, е уӕд уоси рӕстӕгмӕ ужӕ удчи уи вӕййуун, Хуцау уӕй ци курынц, уимӕ, ӕма кувд чи уи ацӕуы, цы дзуар мидӕгуа, уымӕ къутӕртӕ дӕр ныххойынц, цӕмӕй уыцы тыхтӕ парахат уой адӕмыл, уый уымӕйттӕмӕ кадӕггӕнӕг-иу уыди фыццаг, ӕмӕ-иу уыцы кадӕг чи у, уый-иу цӕттӕ куыдтой, уыцы нывонд куы скодтой, уӕдӕй фӕстӕмӕ-иу цӕттӕ кодтой кадӕг, цӕмӕй тыхсынц адӕм, йӕ ууыл скодтой кадӕг. Ӕмӕ йӕ хъисфӕндырӕй-иу йӕ уӕд кадӕггӕнӕг ныццагъта йӕ уыцы куывды фӕстӕ. Ӕмӕ-иу адӕмыл ныххӕлиу ис, ӕмӕ-иу куывд чи у, уый адӕмӕн сӕ сӕрызонынмӕ нӕ, фӕлӕ кадӕгимӕ сӕ зӕрдӕтӕн бахъардта иууылдӕр, ма адӕм чи сты, уыдон-иу куывдӕй куы рӕзыдысты, уӕд уый фӕстӕ хъуыды кодтой, Стыр Хуыцау сын радта стыр хорздзинад, зӕгъгӕ, афтӕ. Йӕ нывонды мидис уый уыди. Ӕртӕ чъирийы сабидӕс цы у? Мидис. Ӕртӕ чъирийы мидис чи у, уый ӕртӕ чъирийӕн алыгъуызӕттӕ дзурынц. Уый у грубӕ, мӕнӕ Херунӕй куыд зӕгъон, уымӕ гӕсгӕ у, мӕнӕ математикӕйы формулӕ куыд у, нӕ афтӕ. Йӕ цыбырӕй уынӕй афтӕ зӕгъдзынӕн, мах цы дунейы цӕрӕм, мӕнӕ ӕртӕккӕ нӕ цы дунейы, нӕ мӕнӕ урсагау не зӕгъдзынӕн трехмерный пространство, бамбӕрстай, трехмерный длина, ширина, высота, афтӕ, куб и все, трехмерный. Херхе уырдыгӕй райдайынмӕ алцыдӕр дих кӕны ӕртӕйыл. Ӕртӕ чъири иумӕ фӕкӕнынц. Дыууӕ чъирийы чи сты, зианӕн, уымӕн та уый тыххӕй кӕнынц ӕмӕ дзы иу уый тыххӕй айсынц ӕмӕ уже дзы иу нал и. Уый кӕдӕм ацыди, уый уже ацы дуне нал у, ӕндӕр дуне у. Авддол арвы авд дӕлдзӕхы, зӕгӕ, афтӕ дыууӕрдӕм, мах та астӕм астӕуӕй, зӕгӕ, уосыртӕ. Цины фынгыл цӕмӕ кӕстӕрты ӕндӕртӕм ацаходӕг чъирийӕ, нозтӕй ӕмӕ дзидзайӕ дӕр? Аходӕггаг уый кӕддӕриддӕр кӕстӕртӕм уый тыххӕй лӕвӕрдтой, ӕмӕ кӕстӕр чи у, уый дарддӕр цард уый хӕсдзӕнис. уый. Стӕй мӕнӕ кувӕг чи у, уый куы фӕкувы, уӕд афтӕ фӕзӕгъы кӕстӕртӕм, Ай чи ацахода, уый се ппӕт хорзӕх дӕр зӕгы. Ома, цы бакуывта, уый фыццагдӕр цы хорзӕх радта Хуыцау, уый кӕстӕры уа. Уый тыххӕй мӕ кӕстӕр чи у, уый дарддӕр цард хӕсдзӕнис. Хистӕр чи у, уый мӕнӕ мӕ хуызӕн зӕрӕдтӕ, уый асӕрдзӕн мӕ ма мӕнӕ иу цалдӕр азӕстӕй уӕд ацыди. Фӕлӕ кӕстӕр чи у, уый куы нӕ цӕуа хистӕры бынатмӕ, уӕд царды скъуынгӕ кӕны. Уый тыххӕй лӕвӕрдтой кӕстӕрӕн, кӕддӕриддӕр аходӕггаг кӕстӕрӕн лӕвӕрдтой, афтӕ уыди. Мӕнӕ хӕларгӕнгӕйӕ та хӕлар чи ныккӕна, йӕ уййа йӕхӕдӕг хъуамӕ сахода, йӕхӕдӕг ӕй баназа уыцы нуазӕн. Хистӕр кӕны хӕлар, фӕлӕ йӕ кӕстӕрмӕ нӕ дӕтты. Адӕймаг куы кувы, зӕгъӕм, мӕнӕ лӕппуйы куывдӕй, зӕгъӕм, лӕппуйы куывд, уӕд куывд сӕмӕй райдайы, нӕ ӕмӕ сӕ был фӕвӕййын байдайы. мӕ самововты. Кувӕг лӕг кувын куы райдайа кӕдфӕндыдӕр, уӕд фыццаджыдӕр хъуамӕ Хуыцауы ном ссара. Уый фӕстӕ хъуамӕ зӕгъа Хуыцауӕй зӕххы ӕхсӕн минӕвар Уастырджи, Уый ном ссара. Уастырджи, Хуыцауӕй зӕххы ӕхсӕн минӕвар дӕ, уӕларвӕй дӕ, йе мӕн Хуыцауӕй цы курӕм, уыцы хорздзинад зӕхмӕ ӕрхӕссӕг. афтӕ. Уымӕй йддӕмӕ ӕртӕккӕ фӕзӕгъынц, цӕй тыххӕй куывд цӕуы, у кӕстӕрты тыххӕй, ӕндӕр хабӕртты тыххӕй, зӕгъгӕ, уый. Сӕрмагондӕй ӕртӕккӕ афтӕ вӕййы. Фӕлӕ ӕгъдаумӕ ма уыцы хорздзинӕдтӕ куы зониккой, уӕд ӕртыккаг куывд чи у, уый та-иу хъуамӕ загътаиккой Уациллайы тыххӕй, Уацилла, уый тыххӕй ӕмӕ Уацилла чи у, уый та, уӕларвӕй цыдӕриддӕр материалон тыхмӕ мӕнӕ зӕххыл цыдӕриддӕр и уой чи агуры, чи дӕтты, чи кӕны, йӕ уый ӕруасиллайӕн цал мидис и, уӕлӕ тыбау уасилла, хор уасилла, даже ма уартӕм журы сау уасилла, ӕрсау уасилла сывузӕгау ничи цы зоны, ничи не зоны уый дӕр. Сыву вообще хъусгӕ дӕр ӕй ничи фӕкодта, сау уасилла сӕ тыхтӕм сӕ тыхтӕй кусы, зӕгъгӕ. Сауас илла чи, уымӕн та йӕ тыхтӕ сты зӕххон тыхтӕ, мӕнӕ зӕххынкъуыстытӕ, зӕххыскъуыдтытӕ, нӕ донырбакӕлдтытӕ, йӕ уыдонӕй чи хъахъхъӕны, уыцы фыдбылызтӕй йӕ уыцы Уациллайы тыхтӕ, зӕгъгӕ. Ӕмӕ цӕмӕй зӕххыл бӕлӕстӕ зайа, зӕххыл зайӕгой зайа, зӕгӕ. Фидар кӕна. О, фидар кӕна, зӕгӕ, гьеуи. Уӕларвон уацилла чи у, та йын зӕхмӕ уӕларвы тыхтӕ дӕтты, зӕгӕ, афтӕ у. Ӕмбӕрста, ӕмӕ уыдӕттӕ рохгонд ӕрцыдысты, ничуал сӕ зоны. Афтӕ. Уацилла уӕдӕ ӕртыккаг, ӕртыккаг.
Хъуамӕ уаид афтӕ, фӕлӕ йӕ кӕддӕр заманты ферох кодтой йӕ мидис. Мидис. Ӕмӕ йӕ ферох кодтой мӕрдтыккаг сидтыр тӕккӕ вӕййы цӕйдӕр тыххӕй, фӕлӕ Йе рцыппӕрӕм сидты мидӕг хъуамӕ зӕгъиккой-иу уыцы хабар. Цӕйты хӕйрымбырд сты, йӕ уыдон йо цы ӕртӕ зӕды кой куы скӕной, йӕ уӕдой тыххӕй сӕ бафӕдзӕхсой, ууыл, зӕгъы, афтӕ. Вот. Йе иуӕй-иурӕтты сывӕллӕттӕ ма-иу куы куывтой, уӕд Уациллаимӕ Уастырджийы ном-иу зӕгъгӕ кодтой, фӕлӕ ма-иу сывӕллӕтты тыххӕй ӕртыккаг сидтӕм уӕд загътой, Аларды рыны бардуаг ма ирӕм, уыдоныл дӕр ӕй бафӕдзӕхстой, зӕгъы афтӕ. Лӕппуйы тыххӕй куы раарфӕ кӕнай, уӕд йӕ фӕстӕ вӕййы йӕ ныййарджытӕ чи сты, йӕ уыдонӕн дӕр арфӕ ракӕнынц. Йӕ румӕйттӕ ӕмӕ дзы кӕд хистӕртӕ ма исчи ис, уӕд уыдон ном дӕр ссарынц ахӕм хуызы, Ацы дунейыл дзы чи хистӕртӕй, уыдон ацы дунейыл дзӕбӕхӕй цӕрӕнт, фӕлӕ ӕндӕр дунейы дзы чи уӕд, уыдон та хосы бӕсты цы фарни хомӕй хайджын уӕнт, рухсаг нӕ, фӕлӕ хосы бӕсты фарнӕй хайджын уӕнтджыгы. Мӕцнохты ӕхтӕнӕй зӕгъӕн, цӕмӕй хӕрзаудӕн кӕны кӕстӕрӕн уырдыгӕй. Уый цины хӕрзаудӕн нӕй гӕнӕн йӕ куывды мидӕг нӕй дзурӕн уым. Сыхбӕсты тыххӕй дӕр зӕгъын хъӕуы, уым тыххӕй мӕ сыхбӕстӕ дӕр бацӕуынц, уӕдӕ хӕстӕджытӕ дӕр бацӕуын цингӕн мӕудон тыххӕй дӕр кӕмӕндӕрты цыдӕртӕ сӕрмагондӕй зӕгъын хъӕуы, сидты бар хъуамӕ раттай хӕдзары мыггагӕй чи бады, уымӕн, уазджытӕй чи бады, уымӕн сидты бар, уыдон дӕр хъуамӕ цыдӕр зӕгъой. Кӕстӕр тыххӕй куы зӕгъай, уӕд хъус алыг кӕнай, ӕмӕ хъус чи у, уый раттай дӕлӕмӕ, ӕмӕ уый фӕстӕ хъус куы алыг кӕнай, уӕд уый фӕстӕмӕ кӕд исты зӕгъинаг исчи у, уый ӕдӕхӕдӕг уӕд зӕгъ, стӕй уӕд бӕркад загътай.

уыйадыл сыстадысты ӕмӕ уый куы загъай, зӕгъай уже къӕсӕртӕ, уӕд все уырдыгӕй у цӕугӕ. Цӕмӕй нӕ куырдиат фӕхӕццӕ, нӕ иу адӕймаг кувы, ай дыууӕ адӕймаг кувы, ӕртыккаг адӕймаг сыппарӕм фонсмӕ, зӕгъӕм, къорды ставта, нӕ цӕгъдӕг бынаты ӕрдзы хъӕбысы куырдиат фӕтагъддӕр уыдзӕни йӕ цӕмӕй фадаттӕ фӕзыной.

йӕ ныхас уӕларвмӕ фехъуыстиссӕгы, афтӕ, науӕд йӕ куывд фехъуыстис, уымӕй размӕ куывта, фӕлӕ, дам, йӕ куывд мӕнӕ хер фехъуысти, зӕгъгӕ. Мӕхе уыцы рӕстӕджытӕ ахст куы рцӕуынц, уый тыххӕй мӕ Хуыцауы тӕваг чи у, стӕй зӕххы зӕххӕй цы агурӕм мах, уыцы хорздзинад зӕххӕй уӕларвмӕ цӕуы, иу, мӕнӕ ерӕй грубо куы зӕгъӕм, уӕд иу планетӕйы иннӕмӕ афтӕ лӕвӕрд цӕуы. Иууылдӕр та цӕуынц мӕнӕ точы телты хуызӕн хуры тынтыл. Мӕнӕ нард качд дӕр, стӕй афтӕ дӕр уӕларвӕй Батраз чи у, иу куы дзырдта, уӕд мӕнӕ хуры тынтыл дӕм арвитдзынӕн цы зӕгъын хъӕуы, науӕд Сатана хуры тынтыл дӕм арвитдзынӕн, зӕгъгӕ. Афтӕ. Уыдон дзӕгъӕл нӕ уыдысты. Хур уыцы Мӕнӕ куыд фӕзӕнцнӕ сител информаци, дӕлӕмӕ дӕр, уӕлӕмӕ дӕр зӕгӕ хосы тынтыл цӕуы ирд дунейы мидӕг. Именно ирд дуне, мах дунейы мидӕг афтӕ хур сӕйрагдӕр бынат ахсы. Стӕй алы кувӕндоны дӕр куывд хъуамӕ йӕ рӕстӕгыл цӕуа, сымбӕлы уыдон. Нӕхиуӕд хорзӕхтӕ дӕр ӕмӕ иннӕ хъуыддӕгтӕ, тыхтӕ дӕр хиуӕд цӕуынц. Афтӕ, фӕлӕ йӕ рохуаты куы ныгуадзой, иу куывд, иннӕ куывдуат та уже нӕ цӕуы. Ндӕр нӕ фыдӕлтӕ йӕ уый зыдтой ӕмӕ уый тыххӕй кодтой, ндӕр уыцы хӕрднозт чи у, ис ӕгъӕдзар дӕр бахордтаиккой ӕмӕ йӕ банызтаиккой. Стӕй Ирыстоны мидӕг иу къӕлиндар хъӕуы, алчидӕр къӕлиндар кӕнынмӕ уый хорз нӕу. Хъӕуы уӕларвмӕ кӕсын ӕмӕ арвы фӕзындтытӕ чи сты, Ходоммӕ гӕсгӕ арӕзт цыдис, къӕлиндар чи у, уый. Уӕлӕ хохы мидӕг иу Хурмӕ афтӕ касти кӕцӕйдӕр ӕмӕ иу загътой, мӕнӕ ай у Джоргубайы къахыр, мӕнӕ уыцы ран ис, мӕнӕ ай та у Уациллайы къахыр, йӕ уырдӕм рхӕццӕ и. Мӕ бонтӕм нӕ кастысты, мӕнӕ куыд у зӕгъы, хурмӕ кастысты, мӕ мӕнӕ йӕ уӕд ӕрбахӕццӕ и, мӕ уӕд мӕнӕ къуыри сӕ рухс сау бон у, кӕд у, йӕ уымӕ гӕсгӕ мӕ афтӕ арӕзтой. Нӕ хигъдау фӕдыл цӕмӕй цӕуой, уый тыххӕй нӕ кувӕндӕтты дӕр, стӕй ӕндӕр рӕтты дӕр цы кӕнӕм, уым мӕнӕрдӕбон куыд загътон, афтӕ дзы хъӕуы дӕттын зонддзинӕдтӕ. Хӕринагмӕ баназын, бахӕрынӕй дарддӕр ма зонддзинӕдтӕ дӕттын хъӕуы. Мӕ зонддзинӕдтӕ лӕвӕрд куы уа, ӕмӕ кӕстӕртӕ цӕуылдӕр куы ахуыр кӕной, уӕд канд уыдон нӕ, фӕлӕ ма ӕндӕр адӕмыхӕттытӕ чи сты, уыдон дӕр цӕудзысты уырдӕм, ӕз дӕр исты базонон уыцы хабӕрттӕй, зӕгъгӕ, афтӕ у. Фӕлӕ дзы зонддзинӕдтӕ лӕвӕрд куы нӕ уа, бахӕрын-ба нуазынӕй дарддӕр, уыдон дӕр лидздзысты фӕйнӕрдӕм. Кӕд ӕппындӕр дӕр ницыуалимӕ ницуал зонӕм нӕ, гъеуӕддӕр Нарты кадджыты чиныг нӕм ис, уыцы чиныг чи у, уой скъолаты кӕсӕнт. дзурӕнт сын сӕ. Ӕмӕ йӕ туджы мидӕг куы бахъарой уыцы ныхӕстӕ, уӕд уже мидӕгӕй йын скусдзысты, зӕгӕ, афтӕ зӕгъӕн и, мӕнӕ цепнайы реакцийӕ зӕгӕ куыд у, афтӕ. Ӕмӕ уӕдӕй бамбардзысты. Ӕмӕ ӕппӕт фарстатӕн дӕр дзуапп йӕ бон йӕхицӕн ссарын бауыдзӕн, Нарт кадджытӕ дзӕбӕх куы зона, уӕд. Ӕмӕ уӕд ирондзинад дӕр уырдыгӕй ӕвзӕры. уоцы. Науджы Даредзанты таурӕгътӕ нард кадджытӕ йеддӕмӕ Царциаты диссӕгтӕ, уыдон дӕр ӕмбисӕндтӕ. Ӕмбисӕндтӕ уыдон та хъӕугӕ кӕнынц. Уый уже мӕнӕ формулӕ куыддӕриддӕр у справочник ӕмбисонд, царды мидӕг ӕмбисӕндты чиныг чи у, уый у справочник мӕнӕ адӕймагӕн. Куыд гӕннӕй хъӕуы цыфӕнды тыхст заманы, цыфӕнды хъуыддаджы куы бахауа, уӕддӕр уордгӕй куд рахицӕнӕн куд рацӕуӕни, уи ӕмбисӕндтӕ дзӕбӕхсонджӕгӕ уӕд нӕ рахицӕн гӕнгӕнӕй, ӕнӕ растфӕндагӕн ссаргӕ нӕй. Ӕмбисӕндти мидӕг удон хорз ку зӕнай, уӕд фӕрӕдийӕн никӕди.
Сӕдӕ азы размӕ мин фарассӕдӕ ӕртындӕсӕм азы ахургонд ӕмӕ ӕфсӕддон Темырханты Сослан цы ныхӕстӕ ныффыста йӕ уацмыс Иры историйы разныхасы, уыдон абон дӕр сты тынг ахсджиаг. Мах куы зониккам, нӕ фыдӕлтӕ чи уыдысты, ӕмӕ сӕ къухтӕй цы нӕртон хъуыддӕгтӕ цыди, уый, уӕд хъал уаиккам нӕ ирон номӕй ӕмӕ нӕ сӕр ӕгадмӕ нӕ уадзиккам. Афон у ирон адӕм махӕн дӕр нӕ истори базонын. Иры ӕвӕджиауы фӕрнджын истори раргом кӕнын ӕмӕ фыдӕлты ӕнусон хӕзнатӕн аккаг аргъ кӕнын базонын хъуамӕ уа нӕ абоны фӕлтӕрӕй алкӕмӕн дӕр, йӕхи ироныл чи нымайы, уыдонӕй, нымад йӕ сӕйрагдӕр ӕмӕ кадджындӕр хӕсыл, йӕ царды мидӕг.